Bluttspende soll och méiglech si fir Männer, déi mat Männer Geschlechtsverkéier hunn. Dat ass de Wonsch vun der Gesondheetsministesch. Bis ewell kënne si just Bluttplasma ginn. D'Gespréicher mam Roude Kräiz lafen. D'Organisatioun, zoustänneg fir de Bluttspenderprogramm zu Lëtzebuerg, ass an dësem Dossier awer e bësse méi retizent. Explikatioune vum Raphaël Dickes. Bluttspenden, en noble Geste, ma Männer, déi am Laf vun de leschten 12 Méint Sex mat engem Mann haten, am Fachjargon MSM, sinn net zougelooss fir rout Bluttkierpercher oder Plaquetten ze spenden. Grad ewéi Fraen, déi am leschte Joer mat engem Mann geschlof hunn, deen och gläichgeschlechtleche Sex hat. An de Statistiken zu Lëtzebuerg, surtout iwwer d'Ausbreedung vum HIV-Virus, steet nach ëmmer dran, an dat ass déi eenzeg Distinctioun, déi mer hunn, datt Männer, déi Geschlechtsverkéier mat anere Männer hunn, zur Halschent vun den Infektiounen zou bäidroen. De Risk wär deemno bei dëser Populatioun statistesch méi héich, seet de Michel Simonis. Hie bedauert, datt d'Statistike sech aktuell just op sexuell Orientéierung an Toxikomanie beschränken a fuerdert hei méi eng detailléiert Vue. An den Ae vun der Gesondheetsministesch soll déi sexuell Orientéierung vum Spender an Zukunft keng Roll méi spillen. De Risiko läit do dranner, datt een eben virun allem och ongeschützte Verkéier huet mat méi Partner. Dat ass dat, wat ausschlaggebend ass. Do si mer natierlech och ëmmer, ëmmer allgemeng op d'Éierlechkeet vun den Deklaratiounen ugewisen. Mee et gëtt u sech kee Grond, en Ënnerscheed ze maachen tëschent enger homosexueller Koppel oder enger Heterokoppel. Effektiv muss de Bluttspender och haut schonn uginn, egal ob Mann oder Fra, ob en an de leschte 4 Méint e Partnerwiessel hat. Ass dat de Fall, kann en zu dësem Zäitpunkt kee Blutt spenden. Ma och wa bei all Bluttspend Analyse gemaach ginn, d'Blutt gebotzt an d'Risikoverhale vum Spender analyséiert gëtt, bleift, egal ob männlechen oder weibleche Spender, ëmmer e minimale Reschtrisiko vun enger Iwwerdroung. A wa mer soen, Majo, dee Risk ass minim, och wann e massiv méi héich gëtt, mee e bleift nach ëmmer ganz kleng, da kënne mer eis dee Risk leeschten an doduerch eeben dann déi Diskriminatiounsfro ee fir allemol aus der Welt schafen, da soe mer als Croix-Rouge, ok, dat kann ee maachen, mee da musse mer och als Gesellschaft Responsabilitéit huelen. Zu Lëtzebuerg hu mer awer, contrairement zu allen nopesch Länner, Eng Situatioun, datt Lëtzebuerg reng Croix Rouge dofir responsabel ass. Dat wier problematesch, net just wéinst HIV, mee och wéinst aneren iwwerdrobare Krankheeten, déi haut vläicht nach guer net bekannt wieren. D'Gespréicher mam Staatsministère lafen, fir eng Léisung ze fannen, am Fall wou et zu enger Kontaminatioun kéim, déi net vum Roude Kräiz verschëllt gouf. Egal wéi steet fir d'Paulette Lenert fest, Also ech wëll déi dote Saach scho gären an dëser Legislatur nach gekläert kréien. Eis Nopeschlänner hu gehandelt an ech denken, dass Lëtzebuerg do och soll nozéien. Ech wäert mech op all Fall asetzen, dass dat nach dës Legislatur an eng aner Richtung wäert kënne goen. Haut scho kënne Männer, déi Sex mat Männer hunn, Bluttplasma spenden. De Plasma kann am Géigesaz zu roude Bluttkierpercher, Plaquetten, agefruer an zu engem spéideren Zäitpunkt nach eemol getest ginn. ginn. Grad beim HIV ass dat wesentlech, well de Virus sech och réischt méi spéit kann am Blutt weisen.